Ac yn y fideo yma, dwi'n ddangos chi sut i creu ffolderi. Nawr, mae hwn wedi cael ei recordo yn fyw gyda dosbarth 7S. So, cael gweld, ydych chi'n gallu clywed nhw o gwbl amser dwi'n recordo? Gewn ni weld. A fideo cyflym, a beth ni'n mynd i wneud heddi nawr, ni'n mynd i ddangos chi sut i trefnu eich gwaith chi a creu folders. Nawr, chi'n gobeithio yn Blwyddyn Saith wedi logio mewn ac chi'n gallu wedi newid eich cyfrinau chi. So nawr mae'n bwysig bod chi'n gallu trefnu eich gwaith chi. Nawr, lan ar y top fan hyn, yn y cornel um, chwith fan hyn, mae gyda ni My Work. Ac os ti'n clicio ar My Work, dyna ble chi'n mynd i ffeindio eich gwaith chi i gyd. Nawr, amser chi'n clicio mewn y tro cynta, byddwch chi'n gweld sgrin tebyg i hyn. Nawr, chi, bydd dim byd gyda chi fan hyn o gwbl. So beth fydd angen chi gwneud yw gwasgu yr end drive fan hyn, achos yn yr end drive, dyna ble mae'ch gwaith chi'n cael ei storio. Wedyn byddwch chi'n gweld fwy o folders. Nawr, byddwch chi'n gweld llai o folders na hyn. Byddwch chi'n gweld pethau fel pictures, a byddwch chi'n gweld music, videos, ond byddwch chi ddim yn gweld y folders i gyd gyda fi. Nawr, beth ni'n mynd i gwneud nawr yw creu folder newydd. Nawr, i creu folder newydd, mae dau ffordd. Chi'n gallu clicio lan fan hyn, new folder, Neu yn gallu clicio bwtwm dde y llygoden, a wedyn mynd i New Folder. A beth ni'n mynd i ysgrifennu lawr yw blwyddyn 7. Nawr, ni'n mynd i clicio tu fewn i blwyddyn 7 wedyn, so ni'n agor blwyddyn 7 fyny trwy gwasgu clic dwbl. Neu click single. Nawr, ni'n mynd i nawr creu folders ar gyfer pob pwnc ysgol. Os chi'n troi dudalen 6 neu 7 o'ch um, llyfr cyswllt chi, byddwch chi'n gweld yr pynciau. So, clic fe y llygoden, New folder, a chi jyst yn copio lawr enw'r folder. Nawr, i arbed amser, dw i jyst yn ysgrifennu cod ar gyfer y pynciau. Ddylech chi gwybod pa pwnc yw hwnna gyda jyst tri llythyren. So wedyn, dw i'n mynd i wneud yr un peth eto, neu gallai gwasgu lan fan hyn tro hyn, no, new folder, Sais, am Saesneg. Wedyn, clicio New Folder a wedyn Maths. Nawr, i chi mynd i wneud hwnna amdano eich pynciau chi i gyd. Nawr, os ych chi'n cael Almaeneg, ych chi'n mynd i roed Almaeneg lawr. Os chi'n cael Ffrangeg, ych chi'n rhoi Ffrangeg lawr. Chi ddim yn gwneud folders am pynciau sydd ddim gyda chi. So, teipio mewn fan hyn, ty, gy, ych. Nawr, os dw i eisiau, um, mae angen i fi nawr creu folder ar gyfer bob blwyddyn, blwyddyn 8, blwyddyn 9, blwyddyn 10, 11, 12 a 13. Nawr, mae yna dull hir o wneud e, sef gwneud yr un peth eto ar gyfer pob blwyddyn, neu mae ffordd cyflym o wneud e. Nawr y ffordd cyflym o wneud e yw hyn. Chi yn gwasgu bwtwm dde y llygod eto, ac i chi mynd lawr i copy. A wedyn chi'n mynd clico bant, bwtwm dde y llygoden, a paste. Nawr, chi'n gweld wedyn, mae copi o blwyddyn saith gyda chi. Gwasgu botwm dde y llygoden a jyst gwasgu rename, a na gyd sydd angen i wneud yw jyst gwasgu wyth fyna. Nawr, ffordd arall gallech chi gwneud e yw gyda yr llygoden, gwasgu control, sorry, gyda'r bysellfwrdd, gwasgu control, cy. Mae Ctrl C yn copio'r ffolder, a mae Ctrl V yn gwneud yr, co yr copi, mae'n gludo yn pesto y copi mewn. So wedyn, newid hwnna i blwyddyn 9. Clicio bant, Cliciwch am eto, Control C, Control V, mae copi gyda fi, a fi'n gallu rename a newid hwnna i blwyddyn deg. Nawr mae hwnna yn llawer fwy cyflym na goffod teipo pob peth mas. So chi'n neu, jyst wedi teipio mas blwyddyn 7, ond ar gyfer gweddill ohono nhw, wedyn i chi jyst yn teipio mas yr um, copi a gludo nhw. Nawr, y peth da am hynny yw, blwydd, amser i chi mynd i flwyddyn wyth, bydd gyda chi'r ffolderi chi fyna, ond fydd ddim gwaith gyda chi, so chi'n gallu dechrau blwyddyn wyth gyda dim trafferth o gwbl. Nawr, hefyd, amser i chi mynd lan i flwyddyn deg, falle fydd angen i chi rhoi pynciau newydd mewn, ond na gyd fydd angen chi wneud wedyn, yw just Rhoed pwnc newydd mewn gyda dim trafferth o gwbl. So, dyna ni. Creu ffolderi. Mae'n bwysig hefyd, amser chi'n rhoi gwaith mewn i'r ffolderi hyn, bod y ffolderi yn actually er, yn dweud um, beth yw'r enw'r ffail. So mae'n chi enwi'r ffeiliau yn gywir hefyd.